Dejjem niftakarni bin-naħal hawn f'din il-ġardina hawnhekk. In-naħal ilu tmenin sena żgur. Fil-fatt jiena niġi t-tielet ġenerazzjoni li qed inżommu n-naħal hawn f'dan il-post. L-unika darba li kellna diffikultà kien proprju s-sena li għaddiet meta l-ħornet tant kien hawn f'dal-post invażjoni tremenda li n-naħal kollu li kien hawn kollu nqered, kollu qatlu. Kien hawn fuq għoxrin kaxxa naħal, kollha kollha qatgħu. Dawn li qed taraw issa huma replacement li nkun ġibt għax għandi postijiet oħrajn bin-naħal, inkun ġibthom minn hemmhekk u rawwimthom f'dan il-post. Kemm ilna hawnhekk, f'dal-post pereżempju fejn dan-naħjiet kienu kollha ġonna u kull, jekk tiġbor kollox kien kellek erja kbira. ta' siġar taċ-ċitru dan naħiet. Illum dak li ngħidulu progress għalina mhu progress xejn għax kull ġardina li kien hawn inbidlet fi blokka konkos u la darba tinbidel ikel mhux sa jkollna għax dik issa konkos biss, konkrit mhux se jerġa' jtik ikel. Allura min-naħa tagħna bħala beekeepers iktar ma jonqos l-abitat iktar qed naraw li qed issir iżjed pressure fuq in-naħal in-naħal tagħna, pressure fuq in-naħal tagħna u mbagħad pressure kbira fuq l-agrikoltura għax pereżempju niftakru meta fin-1992 daħlet il-varroa u Malta ħadd ma kien jaf biha, faqas meta tfaċċat hawnhekk beda l-beekeepers jimmarkaw jgħidu isma' da kif qed ikollna kolonja filli ħajja filli fl-aqwa tagħha filli qed tiddiżintegra u ssir xejn. U nqerdu 75 per cent, tlieta minn kull erba' kaxxi naħal, kaxxi għax tal-qliel li kienu fil-qliel kollha kienu spiċċaw. Il-kaxxi billi wieħed jista' jimmanuvrhom iżjed mill-qliel, salvajna wieħed minn kull erba' tan-naħal kollha li kien hawn. U kellna inkwiet kbir, speċjalment id-Dipartiment tal-Agrikultura Mhux minħabba l-produzzjoni tal-għasel għax għall-environment il-produzzjoni tal-għasel hija sekondarja. Il-ġid li jagħmel in-naħal mhux li jtina x-xemgħa, mhux li jtina l-għasel, mhux li jtina l-propolis, mhux li jtina r-royal jelly, imma li jdakkar. Eh, nafu aħna l-famuża statement ta' Einstein illi jekk jispiċċa n-naħal, li kellha fid-dinja tant se jonqos li l-ġenerazzjoni ta' umana se tispiċċa fi żmien erba' snin. Mhix għalkollox korrett għax pereżempju l-qmuħ ma jiddependux min-naħal, iż-żebbuġ, id-dwieli għad-dakra ma jiddependux min-naħal. Imma l-frott Kollu, kollu, kollu jiddependi min-naħla, tant veru jekk ma jkunx hemm in-naħla ma jkollniex dan. U allura kien ngħid in-ngħidti tu, l-ikbar problema fi li naqsilna dak in-naħal kollu. Allura d-dipartiment fuq pariri li ngħata kien ġab naħal minn New Zealand u tana l-frieħ tan-naħal, ma taniex kull ma tlifna imma pereżempju għal kull għaxra ta' kwiet, tifhem daqsxejn ta' inkoraġġiment biex terġa' tibda.

U tara li daħlitlu l-baħrija tas-Susa ngħidulha, din l-baħrija tas-Susa taqbad. Normalment taħdem hekk, in-naħal ikun spiċċa mill-kaxxa, tidħol tbid u l-ħolqien minn kollox jagħmel użu, jiġifieri din għandek xemgħa, in-naħal mhux juża għax telaq jew miet. Allura almenu din il-baħrija tiġi tgħix u tiekol dan ix-xama. Din ix-xama mbagħad tirriduċi ruħha f'għanqbut. Għandkom veru ssibu għanqbut biss. Dan l-aħħar New Zealand jew mhux imdorri biha postu, ħall daħlitlu, ħalliha tidħol, ma qatilhiex u għamlitlu ħerma. Hawnhekk ma setax isib tarfa u kulma għamel staġun wieħed għax spiċċa totalment in-naħal li kien hawn. In-naħal li kellna ta' New Zealand dak iż-żmien. Jiġifieri għalkemm inti tagħmel l-almu tiegħek kollu, dan naħal barrani ma sabx irkaptu għall-kundizzjonijiet ta' hawnhekk. Jekk imbagħad niġu għan-naħla tagħna Maltija tant hija mdorrija bih li l-baħar jaqqas biss tersaq. Għax jaqqas biss anke jekk ikun rieqek bil-lejl u tidħollu bil-lejl, jekk tidħol bil-lejl dik, daqshekk jdur fuqha u joqtolha żgur, definit joqtolha. Ara wieħed wieħed issaqsik jgħidlek jgħidlek għal win ilek dawn il-ħams 54 sena fil-ħadd. Kif bdejt b'din? Jiena l-professjoni tiegħi kont ngħallem l-iskola, ngħallem it-tfal għall-low level. Allura qisu ma hemmx relazzjoni bejn tgħallem l-iskola u żżomm il-naħal. Tgħallem l-iskola bħala mod ta' għixien u żżomm in-naħal għax kuntent mal-ambjent għax dollok hemmhekk tistrieħ. Jiġifieri l-fatt li l-bniedem jibqa' f'kuntatt mal-ħolqien hija anke healthy mhux biss fiżikament imma anke mentalment. U niftakarni dejjem hawnhekk niġi mal-papa tiegħi Alla jaħfirlu dejjem b'xi erba' kaxxi naħal hawn f'dan l-istess post. Qatt ma kellu qliel jiġifieri ilu Il-Papat ilu minn wara l-gwerra mill-'45 kien bin-naħal billi kien ma studaxxa tajjeb ħafna. In-naħal għamilhom kien jaħdem il-kaxxi hu bl-injam u dejjem dejjem jien nafhom bil-kaxxi. Il-kaxxi huma iżjed versatili biex taħdem u s-sistema moderna hija bil-kaxxi. U kif qegħdin ngħidu dejjem imdorri magħhom hawn xewka 'l hawn u xewka 'l hemm taqla'. Darba niftakar xi ħadd qal iva. Ix-xewka tan-naħla għandha, minn studju ta' mill-Università, għandha fuq 240 kimika fiha, m'hemmx possibbli waħda li hija favorevoli għall-bniedem u llum nafu li pereżempju l-apitherapy, it-tingiż tan-naħal, huwa tajjeb għal min ibati bl-artrite pereżempju rajna każijiet fejn bniedem li huwa fuq wheelchair, Wara li għamel kors ta' sitt xhur, sena, dan ġie fuq saqajh. Iva, ma kienx jiġri, imma ġie fuq saqajh. M'għadux jiddependi minn ħaddieħor almenu. Jiġifieri ċertu improvement naraw anke f'ħafna affarijiet. Bdejna qegħdin ngħidu li taqra Tingiż tan-Naħal jerġgħu jgħidu isma' Frank tgħid, 'Ewwa, t-tfal jiġru qalb ir-raba', qalb l-għelieq, Tingiża ta' żożan, tingiża ta' naħla. U kienu jkunu b'saħħithom u ma jimirdux u dak kollu. Jiġifieri qegħdin naraw aħna li jkun hemm vantaġġi, forsi dak il-mument il-tingiża tweġġeb, tneffaħ imma mhi xejn u wara tlitt ijiem jgħaddi kollox. Hija dejjem niġru nilagħbu hawnhekk jiena u ħuti, in-naħal hawnhekk nħalluh bi kwietu u jħallina bi kwietna. U niftakar anka anka s-sistema ta' kif jien ħadimt. Jiġifieri daqna sittin sena ilu, mart ma nafux x'inhu, la varroa u xejn xejn, forsi dil-wax mod, imma kienet tiġi meta jkun diġà kważi spiċċa n-naħal. U mbagħad darba hawn ma' Malta hawn is-saying, minn Sant'Anna sa Santa Marija tiftaħ in-naħal biex toħodlu l-għasel. Il-bqija meta tara li l-kaxxa mimlija naħal, Kull ma tagħmel iġġib kaxxa vojta, tgħolli l-għatu, tpoġġi lira flokha u terġa' tagħqar u tħallih bi kwietu, jekk irid iżid iżid. Bis-sadiet kienu mqassmi hekk, hawnhekk ikun il-brud hawn isfel, il-biċċa t'isfel, u l-brud ikun hemm il-familja qiegħda tikber, ir-reġina tbid, jitimgħu ż-żgħar, imbagħad qisu bħal farfett, imma kollox ġo ġo sell waħda, mela r-reġina tbid ġo sell, Jiġu jitogħu hemmhekk id-dudu li jagħtew u l-ikel ġej. Timber timber jagħmel fostqa minn dudu ssir naħla, miraklu tal-ħolqien, u toħroġ in-naħla żgħira ġdieqma full kull size. Imgħadha baby ngħidulha lata fit-tir. Dik fil-biċċa t'isfel imbagħad ikollha l-pollen biex jieħdu n-nektar, biex jieħdu l-proteina ħalli jagħtu l-ikel u l-għasel fuq. Imbagħad 'il fuq meta jkun hawn il-ġid, 'il fuq it-tieni kaxxi jagħmilha bl-għasel. Pereżempju bħal din għandha t-tieni u t-tielet kaxxi, it-tielet kaxxi huwa vojta biex għedem just in case biex jekk di t-tieni waħda tintela' bl-għasel ikollu u jkun għad hemm minn fejn iġib ikun jista' jpoġġi iżjed għasel fit-tieni fit-tieni kaxxa. U l-għasel kien juża, l-għasel mhux għali, għalina, għalih jagħmlu, u allura aħna bħal speċi qegħdin nisirquh meta niġu, meta niġu biex noħdulu l-għasel. Aħna l-aħħar jiġi l-ewwel u qabel kollox. Il-well-being tan-naħla, ħalli ma nieħux għasel, ħalli dak li għal ftit għasel li hemm ma noħdux inħallihulu, basta hu jibqa' ħaj, basta huwa jibqa' jgħix. Dik hija l-attitudni tagħna jekk inti trid bħala naħħal tilleħħi. Mela issa jekk jien niġi tgħid imma hawn in-naħla Maltija, hawn in-naħa l-barrani li qed ikun hawn, hawn Malta. Jiena niftakarni jiġifieri għas-snin sittinijiet mela konna ġieni n-naħla sewda din tħalliha taħdem u tiġi. Meta beda jitpaċċa in-naħal Taljan, in-naħal isfar, dak kellu l-vantaġġ superjuri għan-naħla tagħna, n-naħla s-sewda, li n-naħla s-sewda tant hija mdorrija fl-għaks, wara tant li hija mdorrija anke dehmm anke f'kundizzjonijiet mhumiex favorevoli, li dak l-għasel li ħadmet għalih biex tibża' għalih, hu issa tħalli l-ħadd jiġi u joħodulha. Allura hija aggressiva. In-naħla tagħna x'tagħmel? Kif jasal Marzu, April tibda tnaqqas il-mewt. Għawdux fl-aqwa tagħha. Fl-aħħar ta' Frar, bidu ta' Marzu tbid anke elf bajda kuljum ir-reġina biex tkabbar popolazzjoni biex meta jiġi l-ġid. Allura hi mill-aħħar ta' Marzu ma tibqax tbid dak il-kwantità tibda tnaqqas u tnaqqas fil-bajd. Mela l-popolazzjoni tonqos. Mela x'qed jiġri? Mela rnexxielha ġġib ħafna stores, ħafna għasel biex iterriha. Biex imbagħad tkompli l-popolazzjoni tonqos. Hemm ftit nies x'jieklu, allura l-isport iferrħuha lil Kaffa Naħal sa Settembru. U allura qed tkompli. Din l-imbierka naħla safra, meta rajtha jiena, ġiet u f'April baqgħet tbid u f'Mejju baqgħet tbid. Illa għaliex? Għax dinha kif inhi mdorrija fl-erja fl-Italja, hemm salt u salt fjur l-istaġuni kollha, anke fir-rebbiegħa u fis-sajf, allura hi taf li ħa tkompli tbid. Sa jibqa' jkun hemm, mela ma jimpurtax ikun hemm iżjed ħaddiema, anzi iżjed aħjar, għax iżjed sa nġibu. Imma jekk iġġib hawn Malta, għandek iżjed ħaddiema u m'hemmx xi jġibu, mela minn fejn se jieklu? Jieklu mill-għasel li għandek int. Allura bdejna nsibu li isma' veru jagħmillek l-għasel u veru jaħdem u bilkemm ma jġibx iżjed għasel milli ġġib in-naħla tagħna, għax darba kont qrajt li l-ilsien tagħha l-proboscis huwa daqsxejn itwal u hija daqsxejn ikbar allura l-ħan istomak huwa daqsxejn ikbar allura kapaċi ġġorr iżjed nektar lejn lejn il-kaxxa naħla waħda min-naħla tagħna. Imma dawn il-kondizzjonijiet imbagħad fl-aħħar mill-aħħar iservuk li inti ftaħt il-kaxxa u għasel sibt ftit inqas milli suppost għaliex għax qed jikluh. Issa, wieħed jistaqsi, imma issa inti, bħala bniedem li trabbi n-naħa lilek das-snin kollha, trabbi żett li huwa tant importanti, kif diġà rajna, għall-ambjent, għall-ekoloġija Maltija. Iva, tħoss ċertu responsabbiltà, ħa nagħmlu hekk ara, il-beekeeper Malti, bħal kull beekeeper, wara li għamel dan ix-xogħol kollu almenu xi daqsxejn sodisfazzjon sajr għandu jkollu. Għadu kif kellna tliet snin, erba' snin taħdem u tagħmel ix-xogħol kollu u ma tiħux qatra għasel. Jiġifieri aħna l-iskop tagħna huwa primarjament l-ewwel li nżommu n-naħla ħajja, imma l-erġal timiti għax se ttina l-għasel. Dak huwa l-iskop ta' Imma jekk inti mhux se jkollok naħal b'saħħtu, jekk inti mhux se jkollok naħal adattata għall-ambjent, milli jkollok in-naħal isfel u da se jmutlek, seta' ma kellek xejn. Allura hemm din, irid ikun hemm ċertu armonija bejn in-naħla Maltija, il-beekeeper u l-ambjent, naħseb dawn huma tliet ħoloq illi huma importanti immens flimkien. Diġà rajna l-ekoloġija u n-naħla, issa fejn jidħol in-naħħal? Il-beekeeper, il-beekeeper Malti li jżomm li jkollu naħal kwiet jista' jmaniġġjah, jiġifieri bil-Malti naħal isfar, ħafna ħa jkun kuntent. Imma l-esperjenza uriet illi mhuwiex adattat għal hawn Malta. Allura qegħdin ngħidu isma' mela ħa naħdmu fuq in-naħal Malti. Għall-ġid tagħna stess għaliex? Għax in-naħal Malti huwa superjuri fl-ambjent Malti din rridu naċċettawha. Naf x'inhu jsir, mhux qrajt x'qal dak jew x'qalet l-ieħor, bil-fatti. U billi kont ngħallem ix-xjenza jiena x-xjenza qiegħda fija u x-xjenza titkellem fuq fatti mhux x'naħseb jien u x'jidhirli jien. X'juru l-fatti inti u taħdem? Mela aħna hawn naħdmu qegħdin naraw hawn li dan l-aħħar li qegħdin naraw hawnhekk huwa kważi kważi kollu Malti però jekk wieħed jittawwal sew għalih tara wħud illi għandhom il-band Safra jiġifieri huwa mħallat mat-Taljan. Konna kapaċi nerġgħu nirkupraw proprju għax in-naħra Maltija timxi timxi 'l quddiem u issa jkollok it-telz. fejn af kif diġa għedt id-diffikultajiet kapaċi tirbahom. Issa punt importanti ħafna huwa l-awareness. Issa iktar ma poplu Malti in ġenerali jkun konxju tal-affarijiet sbieħ tan-naħal li għandu n-naħal, kif jaħdem il-miraklu tal-ħolqien, dal-kobor għal dal-meravilja li qiegħed tara quddiemek, fatti da qed tarahom b'idejk, tmisshom b'idejk u tarahom b'għajnejk. Jiġifieri meta l-bniedem imbagħad jirrealizza xi sbuħija hemm u x'kobor, wieħed ikun jixtieq jitgħallem iżjed u iktar ma titgħallem fuq dawn l-affarijiet, iktar tara kollox ħolistiku. u tara kif kollox jintegra jitfit mingħajr l-intervent tal-bniedem, da sabiħ, inqas ma l-bniedem ibabas iktar jirnexxi dawn l-affarijiet.